Кадерле дуслар, сез Дөнья студиясе тапшыруын карыйсыз. Бүген бездә Бельгиядәге татар җәмгыяте рәисе Лилия Вәлиева кунакта. Хәерле көн, Лилия ханым. Исәнмесез.
Иң беренче нәүбәттә сезгә не Татарстанга нинди җилләр ташлавын ачыклап китик әле. Безнең монда бик күп туганнарыбыз, дусларыбыз. Бик яратып кайтабыз. Елга бер булса да тырышабыз кайтырга Казанга, Татарстанга, районнарга кайтабыз. Һәм Бельгиядә яшәүче дип әйткәч, безнең инде тыңлаучыларыбыз, милләттәшләребез колакларын торгызганнардыр. Чыннан да, татар кешесенең Бельгиядә яшәп ятуы, ул гына да түгел, татар, җәмгыяте рәисе булуы бик тә шаккаткыч хәл бит. Гәрчә хәзер инде татарлар дөньяның бөтен кыйтгаларында яшиләр дип әйтсәк тә, татар җәмгыяте рәисе дип әйтерлек Бельгиядә шулкадәр татарлар күп яшимени?
Икеш татар булса да, алар барыбер җыелышалар, нинди илдә яшәсәләр дә. Чәй эчәргә, бәлеш пешерергә, җырларга һәм биергә. Шуннан инде алар үз оешмаларын тырышалар оештырырга. Бездә шулай бер биш-алты ел элек җыелышып уйладык аны официальный статуска кертергә, чөнки үзебезара гына җыелышып чәй эчеп булмый, кайсы вакытны хатлар да язасы туры килә, мөрәҗәгать итәргә туры килә, шуңа күрә без инде аны регистрировать иттек Бельгия Королевствосында. Барыбер ул эш шулай ук бара инде әкрен генә, официальныймы, үз эшебез, үзебезнең өчен генәме, күңел өчен бара инде ул. Сез әйттегез, менә алты ел элек без регистрация ясадык дип, ә сезнең Бельгиядә яшәвегезгә ничә ел һәм сез анда, сезне анда нинди җилләр ташлады? Э, Бельгиягә татарлар төрле э, юллар белән киләләр. Кемдер кияүгә чыга, кемдер Азия республика якларыннан качып килгәннәр инде андагы 10 ел элек вакыйгалар э, буенча. Студентлар киләләр мастер-класс ясарга, эшчеләр, яшь эшчеләр киләләр контракт буенча бер-ике-өч елга эшләргә, шулай иттереп, дүрт-биш причина буйлап киләләр кешеләр Европа илләренә. Бездә, мин уйлыйм, 500 татарлар яши диеп, чөнки 150 адреска, электронный адреска без җибәрәбез хат, Бер гаиләдә ике-өч кеше яшидер диеп уйлыйбыз да, аны шул 150 не тапкырлыйбыз да шулай 500 дигән сан китереп чыгарабыз. Алар инде кайсылары китеп баралар, аннары яңадан һәр елны кушылалар кешеләр. Алар әйтәләр, мин ун ел инде монда яшим, уйламаган идем татарлар бар диеп, интернет аша таптым сезне диеп. Шуңа күрә ул 500 точный сан түгел инде. Исәптә генә тота торган сан. Һәм, гомумән, менә кызык бит. Кайчакта чит илгә барып чыксаң, Татарстан дип әйтсәң, аны кеше аңламыйча тора. Андыйлар бар әле. Алар Казахстан дип кабатлап сорыйлар, Казахстан белән бутыйлар. Ә Бельгиядә татарларны ни дәрәҗәдә беләләр һәм безне, гомумән, сезне анда ничек кабул итәләр һәм Татарстан турында беләләрме? Беренчедән, Рубин футбол командасына бик зур рәхмәт. Шушы сүзне әйткәч, бөтен бельгиецлар Казан, Рубин дигән сүзне ишеткәч, Казан диеп куялар. Аны беләләр, кая урнашканын, аларның нинди көчле икәнен беләләр. Һәм хәтта Рубин командасы еш килә Бельгиягә, рәхмәт яусын аларга, дан тараталар. Икенчедән, Универсиадага рәхмәт. Алар шулай исемне зурайттылар, ныгыттылар, көч бирделәр. Аннары соң инде үзебез дә күп сөйлибез татар диеп, алар тартар дигән соусны беләләр, Чингисханнан татарлар сугышканнарын беләләр. Аннары ул Татарлар бик тыйнак милләт булгач, алар сугышып йөрмәгәч, алар турында ул усал милләт булмагач, аның турында күп ишетмәгәннәр инде. Әйе.
Һәм мин сезгә сорау биргән идем, сез әйттегез, әлбәттә, кем ниш, нинди сәбәпләр белән килеп эләгә монда дип. Һәм без шәхсән сезнең Бельгиягә Килеп чыгып, төпләнеп калуыгызның сәбәбен ачыклап бетермәдек. Әле бит безнең янәшәдә сезнең кызыгыз да кунакта, шуңа күрә сез анда ничек барып эләктегез? Мин үзем Бельгиецка кияүгә чыктым. Мине Сельская жизнь газетасы командировкага җибәргән иде. Шуннан мин рус мәкаләләре яза идем, Бельгиядән, Бенилюкстан, чөнки аларның авыл хуҗалыклары бик көчле анда. Мин Берничә елдан соң кияүгә чыккан идем, иптәшем Жан исемле, ул минем ян җылысы бирә торган кешем. Аннары соң кызыбыз Амели туды, миңа инде, мин анда унике ел китеп урнашканыма, кызым Амели туды. Тагын бер зур кызыбыз да бар, ул Казанда туган иде, Регина исемле. Үземнең гаиләм бар анда. Һәм бездәге кебек үк, бездә әйтик, э, рус теле һәм татар телләре дәүләт теле булса, сездә Бельгиядә белүемчә Нидерланд һәм француз телләре дәүләт теле. Э, сез гаиләдә нинди телдә аралашасыз һәм бер-берегезне сезгә тел өйрәнү авыр булмадымы? Ә Жан татарча өйрәнәме?
Мин үзем анда киткәндә француз теле белән киткән идем. Димәк, беренче очрашулар ирем белән безнең француз телендә узды, ләмүр дигән сүзләр белән бергә. Аннары соң ирем әйтте, яхшы эш табыр өчен син нидерландский, фламандский язык өйрәнергә тиеш диеп, мин аны алфавиттан башлап шушы фламандский телне өйрәнеп киттем дә, хәзер инде эшемдә кулланам ике телне. Өйдә без бер тел инде шушы фламандский. Балам белән мин татарча һәм русча сөйләшәм. Балам йөри шимбә көнне рус мәктәбенә. Русча язырга, сөйләшергә өйрәнә. Үзебез зур кызым белән тырышабыз аны татар милләтенә тартырга. Кызым минем, зур кызым Регина татарча бик матур сөйләшә, җырлый. Шуңа күрә сеңлесе белән ул күп Татарча җырлыйлар алар, табышмаклар әйтәләр. Татар телен минем кечкенә кызым җөмләләр белән ала. Бер генә сүзләр белән түгел, димәк, минем ашыйсы килә, әни миңа җитте, әнием, бәгерем, җаныем. Тагын ничек әйтәсең? Әнием, бәгерем, җимешем. Алтыным. Ул тыйнакланып утыра инде Әйе. чөнки. Шулай иттереп без дүрт телне бутап яшибез инде бергәләп. Дуслар, бүген Дөнья студиясендә кунакта Бельгиядән килгән кунагыбыз Лилия Вәлиева, ул анда татар җәмгыяте рәисе вазыйфаларын да башкара. Э, Лилия ханым, гадәттә чит илләргә барып чыксаң, Безне Казахстан белән бутыйлар. Татарстан дип торасың, алар әйтәләр, Казахстан, диләр. Һәм инде монда шактый гына аңлатырга, Тукайларны, Муса Җәлилләрне әйтергә туры килә. Кемнәрдер аларны беләләр, кемнәрдер Универсиаданы, якынрак килеп әйтсәң. Моның бер дә гаебе юк, әле безнең үзебезнең Татарстанда да кайвакыт Муса Җәлилнең исәнме, вафатмы икәнен дә белмәүчеләр бар. Ә менә Бельгиядә Татарстанны беләләрме? Сез, әлбәттә, әйтеп киттегез, тата, Бельгиядә татарлар шактый күп дип. Һәм белгән очракта татарларга ничегрәк мөнәсәбәт?
Бельгиецлар үзләре Татарстанның кая урнашканын белмиләр. Без татарлар дигәч, әлбәттә инде алар сез әйткәнчә әзрәк уйланып калалар да, без әйткәч, Рубин дигәч, шунда ук сискәнеп Казан диеп җавап бирәләр. Рәхмәт Рубин футбол командасына, алар Татарстанның данын күтәрәләр, тараталар, Безгә еш киләләр. Аннары соң икенчесе, сез әйткән буенча, Универсиада. Ул да бик каты Татарстанның данын күтәрде. Аны хәзер ишетәләр, беләләр, таныйлар, аңлыйлар. Безгә дә җиңелрәк аңнатырга Казанның нәрсә икәнен. Татар милләте элек-электән тыйнак булгач, сугышып йөрмәгәч, Тарихта калмаган инде аның турында күп язмалар. Шуңа күрә без хәзер инде аны яңадан аңлатабыз, нәрсә икәнен. Һәм миңа калса, менә әз генә вакытка чит илгә китеп яшәгәндә дә, тизрәк үз илеңә кайтасы, туган ягыңа кайтасы килә, үзеңнең милли ризыкларың сагындыра. Сез, ансы да бар, безнең Татарстанда яшәп тә, татар гаиләләрендә тәрбияләнеп тә, милли ризыкларыбызны пешерә белмәүче яшьләр бигрәк тә күп инде хәзер. Ә сез Бельгиядә, мәсәлән, ирегезне, Жанны һәм гаиләгезне, гомумән, сезгә килгән кунакларны милли ашамлыклар белән сыйлыйсызмы? Нәрсәләрне аерым яратасыз һәм безнең Жан татар милли ризыкларыннан нәрсәләрне бик ярата? Һәм Бельгиядә гомумән безнең милли ризыкларга хас ниндидер үзләренең ризыклары юкмы?
Минем иптәшем ярата өчпочмак, бәлеш, чәкчәк, аларны ул Үзе дә сорап ашый һәм инде катнаша да шуларны ясаганда, балаларым да катнаша. Бельгиецлар да безне чакыралар. Нәрсә ашыйлар алар татарлар диеп, без кызлар җыелышып матур иттереп бизәнеп татар милләт киемнәрендә үзебезнең бөтен әйберләребезне, рецептларыбызны алабыз да алар янына килеп Өйрәтәбез бөтен бельгиец хатыннарын, ничек кисергә, ничек пешерергә, аның рецептларын нидерландский телдә таратабыз. Ул без, без аны елда үткәрәбез андый очрашуларны. Хәтта быел инде әйдәгез әле хәзер сез безне өйрәтегез, дөрестән ничек ул картошка фри, Аннары мидия, ташбакаларны ничек пешерергә диеп, без шундый бик матур гына май аенда очрашу үткәрдек. Чиратлап, ничек аны беренче рецептның беренчесен ничек, икенчесен ничек, Барсын да матур иттереп кенә үткәрдек, без анарга бик шат, чөнки алар да безне нәрсәгәдер өйрәтергә клиләр. Шушы ук бәрәңге дә ит инде алар ашыйлар, күп яшелчә ашыйлар, яшелчә, җимешләр, шулай бер-беребезне өйрәтеп яшибез инде. Рәхмәт.
Менә сез әйттегез, фламан телендә гаиләдә аралашабыз дип. Һәм бит ирексездән менә инглиз телендә булсын, башка телләрдә булсын, безнең охшаш сүзләр шактый. Төрки телләрне инде әйткән дә юк. Ә фламан телендә безнең татар сүзләренә охшаган сүзләр очрап куямы? Китә, кит дигән сүз ул француз теленнән килгән инде, китеп барган инде ул, не кит дигән сүз. Рус телендә һәм.

Шулай бит, Амиле? Ә үзегез чагыштырганыгыз юкмы соң? Кара, бу татар сүзенә ошаган бит, дип андый сүзләр юкмы? Юк, андыйларны ишеткәнем юк.
Һәм сез әйтеп киттегез, рус якшәмбе мәктәпләре эшли дип. Ә безнең инде татар кешесе буларак иң авырткан җиребез чит җирдә балаларны татар телен өйрәтү һәм аны саклау. Менә бунда бит инде Ярый рус якшәмбе мәктәпләре бар, ә балаларыгызга татар телен әле бит безнең Амили кечкенә, зур кызыгызны әйттегез инде татарча бик яхшы белә дип. Ә Амили белән ничегрәк, ул татарча беләме?
Минем зур кызым аңнатты, җөмләләр белән бирергә кирәк диде. Баланы берәр-берәр сүз генә өйрәтмәскә, э. Бөтен җөмләсе белән тоташ бирергә кирәк, диде. Һәм алар бергәләшеп җырлыйлар да, шушы җырдан ул отып кала җөмләсе белән ниндидер мәгънәне. Аннары соң ул инде, димәк, аш-су тирәсендәге сүзләрне бик яхшы аңлый. Шушы беренче тема була инде телне өйрәнгәндә, гел булыша ул аш-су дигән тематика. Аннары матур сүзләрне дә әйтә, Амили миңа, әнием, бәгырем. Алтыным. Әйт әле, скажи.
Ул инде уңайсызланып калды. Ярар, әле бит әйттегез, менә бергәләп җырлыйлар дип, бәлкем безгә милли берәр җыр да бүләк итәр. Әйе, алар апасы белән дә бергә җырлыйлар, ул аерым да җырлый белә. Шулай бит, җырлыйсыңмы?

Хөкүмәткә, дәүләткә шушы сайтны безгә бүләк иткән өчен, бөтен Европа татарлары, мин уйлыйм, дөнья татарлары да шуны кулланадыр. Ул сайт, зинхар өчен, калсын татарлар өчен, читтә торып яшәүче кешеләр өчен. Күп сораулар бирәләр безнең милләттәшләребез. Ул дәресләрне ничек кулланырга, ничек аны регистрация үтәргә, кайберләре шунда кереп китеп, постоянный пользователь булып калалар. Рәхмәт шушы Ана теле сайты өчен.
Рәхмәт. Әлбәттә, безнең тапшыруны да әле карарлар һәм үзләренең күңелләренә киртләп куярлар дип уйлыйм. Һәм сез татар җәмгыяте рәисе буларак, әйтик, шушы милли мәсьәләләрне күтәрү, милләтне ничектер телне саклату, гореф-гадәтләрне саклату җәһәтеннән тагын нинди эшләр планлаштырасыз?
Нәврүз генә, Сабантуй гына, Тукай бәйрәмнәре, татар ашлары бәйрәмнәре генә җитми. Без уйлыйбыз, кем ул ун елдан соң безнең Сабантуйларыбызны алып барыр? Татарстан гына өлгерми бирергә безгә артистларны. Үзебезнең балаларыбыздан артистлар ясарга кирәк диеп тырышабыз. Шуңа күрә Безнең без инде тырыштык татар балаларын Татарстаннан чакырып аларны балалар лагеренда ял иттерергә, ундүртенче, унөченче елда ул безнең бик матур гына узды. Ә хәзер инде татар группасы унбишенче елда булачак. Әгәр дә Татарстаннан килә торган балалар булса, без аларны матур гына каршы алабыз тагын. Быел июль аенда өч смена үтәчәк. Бөтен Европа иленнән бер-ике бала киләчәк, аллабирса. Шуңа күрә безнең группа көчле булачак. Татарстан бирә үзенең ике укытучысын, аллабирса. Шулай иттереп, июль аенда өч Ун көнлек смена үткәрәбез, спа дигән матур гына санаторий урынында, ул нәкъ шушы спа, тәмле сулар чыга торган җирләр инде, Бакирово кебек урыннар инде ул. Аны үз заманында Петр I ачкан булган, ул анда бер ай ял итеп, сулары белән Дәваланып үт үткән дә, аннары соң шушыны Рәсәйдә дә табыгыз, диеп, йомыш биргәч, минеральные воды килеп чыккан картада. Шушы матур гына дәвалана торган урынга балаларны чакырып, өч сменалык лагерь оештырырга ниятебез бар безнең быел. Рәхмәт.
Кадерле дуслар, бүген Дөнья студиясендә кунакта Лилия Вәлиева булды. Ул Бельгиядә, Брюссельдә яшәп яшәүче милләттәшебез һәм ул анда татар җәмгыяте рәисе вазыйфаларын башкара. Лилия ханым, без, әлбәттә, әңгәмә барышында мин сезгә әз генә кагылып киткән идем ул сорауны. Сез җавап бирмәдегез. Сезнең хәзер поле чудес тапшыруындагы кебек, туганнарыгызга, әти-әниләрегез исән булса, кайда яшәвен әйтеп, аларга сәлам юллау мөмкинлегегез бар. Рәхмәт.
Мин үзем Әлки районында туган идем, Чуаш Кичү авылында. Ул иҗади кешеләргә бик көчле авыл, күп артистлар биргән, Күп җырчылар, шагыйрәләр биргән авыл. Хәтта Муса Җәлил дә анда үзенең яшьлеген үткәргән. Казан коммуна ди булып, 31 нче елларда ул анда командировкада булган. Минем дәвәнием аны матур иттереп кенә сөйләде. Муса Җәлил анда яшәп, мандолинада уйнап, бөтен яшьләрне өйрәткән. Бергә җыелышып, матур җырлар җырларга, җәй көне кичәләр уздырырга, ул анда коммунистический партия командировкасында булган инде, аларның кушуы буенча урожайлар анда арттырып-арттырып эшләгән. Хәтта безнең авылдан күп ученыйлар да чыккан. Барсын да әйтеп җитмим инде. Гади милләттәшләремә, авылдашларыма беренчедән рәхмәтләремне белдерәм, мине гореф-гадәтләремә өйрәткәнгә, Чуаш кичүе урта мәктәбенә рәхмәтләремне, сәламнәремне җибәрәм. Казанда минем әнием яши, Дания. Һәм, туганнарым, Алсу сеңлем, Гүзәл сеңлебез яшиләр, шуларга гел еш кунакка кайтабыз, аларны да хәтта елда кунакка чакырабыз үзебезгә Бельгийга. Классташларыма, туганнарыма, белгән кешеләремә сәламнәребезне тапшырабыз.
Кабул итеп алырлар дип уйлыйм. Ә мин үз җәһәтемдә, сез әле Бельгийга кайткач, безнең бу тапшыруны карап, Амелига, сезнең авыздан ирешелгән кебек итеп, мин аңа үземнең бер шигыремне укыйм хәзер. Сез аны җае чыккан саен Амелига укырсыз. Кызым инде зур үсте. Матур күлмәкләр сорый. Көне буе караса да, көзгедән бер дә туймый. Чәчләрен әле тегеләй, әле болайга тарый. Әле кызыл, әле зәңгәр күлмәген киеп карый. Аның инде тиз-тиз генә